Welcome today fresh manna, what about the donkey? Numbers twenty-two, twenty-two to thirty. Then God vex say Balaam follow them, so God angel come stand for road to stop am. Now Balaam dey drive the donkey and him two servants dey with am. Then the donkey see God angel as he stand for the road with sword for him hand. Donkey come turn come face field, but Balaam beat the donkey so that him come turn come face road again. Then God angel come go stand for where vineyard dey and wall dey for the two sides. When the donkey see God angel, him waka near the wall come press Balaam leg against am, then Balaam come beat am again. God angel come go front come go stand for small place where road no dey to turn go right or to left. When the donkey come see the angel again, him come lie down for ground, Den Balaam kon vex, kon beat am again with stick. So God kon open di donkey mout and di donkey kon ask Balaam, Wetin I do you wen you don make you beat me so? You don beat me three times already. Balaam ansa di donkey sey, Na bikos you dey make me look like fool. If to sey I get sword for my hand, I for don kill you now. Di donkey kon ansa, Nor be me be your donkey wey you dey ride since you kon reach today? I don ever treat you like dis? Den Balaam ansa, No. We all sabi di popular talking donkey for Shrek wey im dey loud, dramatic, obnoxious, full of gist and always dey talk wetin animal no suppose to know. But unlike dat cartoon donkey wey no dey talk to wey dey make pipo laugh so, bible show us one real donkey wey im talk becos God open im mouth and dat one na im change everytin so. Most pipo believe sey animal no suppose to talk but for Numbers twenty two, one donkey talk. Why? Becos God fit use anytin One strong one one song wey talk say if you fit use anything Lord make you use me and na true be that if God fit use donkey he fit use anybody Genesis one twenty six to twenty eight remind us say God create man for him image no be animals but for verse twenty eight of our text God give the donkey power to talk no be natural ability na divine empowerment Matthew nineteen twenty six talk say with God all things dey possible. Since na him create mouth, breath and voice, him fit choose to use anybody or anything even object or animal. Plenty people quietly believe say dem no dey useful for God hand, dem think say na only people wey get big calling, title or spiritual gift na him matter. But Matthew twenty two fourteen talk say many are called but few are chosen. This one mean say the invitation wide, God fit use anybody for any assignment. For God kingdom, you no get small assignment, no useless role, no forgotten vessel. Every person, every gift, every moment, every small obedience dey important. The kingdom dey work like divine engine, every part dey move am. And when we feel inadequate, God no just give us ability, im dey supply grace upon grace as we see for John one sixteen na God dey decide who who im go use na im dey empower equip and qualify who im choose you fit ask Lord wetin what about me but remember the donkey e no ask to be used e no even know say God fit use am e no imagine say im get purpose pass to carry load but God step in and turn ordinary animal to prophetic instrument Daniel 11:32 talk say those wey know their God go strong and do exploit. God dey always use the unexpected, the overlooked and the underestimated. Why? Because na so im glory go show. Isaiah 43, 7 talk say God create us for im glory. Everything wey God make dey show im greatness. Di donkey become vessel of divine intervention to protect Israel and to stop Balaam from cursing God people. God use simple animal to take preserve a nation. What of di fish for Matthew seventeen twenty seven? You know say Jesus go need am make him swim come surface with coin for im mouth? Of course not. But creation dey respond to di voice of di creator. So if God fit use donkey, if God fit use fish, if God fit use rod, raven, jawbone, cloud or star, then God fit use you. You no too small, you no too late, you no too ordinary, you no dey invisible. You be vessel wey dey wait for divine assignment. If you dey feel inadequate, incapable, unqualified or unsure of your purpose, remember this, God na the one wey dey qualify person for purpose. Na him dey equip who him call. Na him dey empower who him send Na him dey strengthen who him choose And him dey happy to use anybody wey him simply say Lord I dey available The donkey no know say generations go read about am He no know say him obedience go become timeless lesson Na so too you no know how far your obedience go reach Your yes fit save a family, shift generation or open door for somebody salvation

How you fit position yourself make you dey more available for God use even in unexpected way? Make your prayer come be Father, thank you say you choose me. Use me anyhow you want and any way you want to bring you glory. I surrender my ability, my weakness and my whole life into your hand. Empower me to be vessel of purpose in Jesus name. Amen. We invite now the prayerfully constant partner with us to continue to share this gospel and change lives. You fit support us by sharing dis message on your platforms and with your contact to spread di word. You fit sow a financial seed to help us carry on di work of di ministry and to reach more pipo for Christ. Follow us on our Fresh Muna channel dem for Telegram, na Fresh MDivo for WhatsApp, na Fresh Muna channel. Or you fit follow us on on blogger.com for Fresh Manna or for Linktree for God Camp. And you fit email us for twomenoflight at outlook.com. Your pa- partnership make a difference. Together, we fit impact life for God's kingdom.